azul eh, gma-tneɣ Yusef eh, Rebbi ak-ibarek azul fell-ak eh, gma-tneɣ Rabaḥ Rebbi ak-ibarek ula d kečč d acu ɣ-d-wwiḍ akken daɣen tayet tikkelt deg wawal n Sidi Rebbi wakken ad teṭṭfeɣ gma-tneɣ Yusef Ihi ma tebɣiḍ a gma At Nɛereb, ass-agi ad nkemmel deg wawal i d-newwi aḥric iɛeddan, ad nkemmel deg uḥric-agi umi qqaren tamezgida, u ad nkemmel ad d-nemmeslay ɣef yeɛni amek ara ad neddu di tmezgida. Amin.
Amin.
Uqbel kan a gma At Nɛereb ad nɛeddi ɣer wawal-agi adden n wass-agi, ad k-ǧǧeɣ awal i wakken ad tẓalleḍ ɣef lewqat-agi ara d-nesɛeddi. Amin. Amin.
A Batna Yelwan, Ad neḥmed isem-ik, Baba Ṛebbi, ad nsali d ccan-ik, ad nsali d lɛaḍima-k. Ad k-nini tanemmirt tameqqrant, a baba-tneɣ agelwan, ɣef lweqt akka, Baba Ṛebbi, ad tefkiḍ, Baba Ṛebbi, nekk d gma-tneɣ Yusef. Iwakken, Baba Ṛebbi, ad neɛreḍ ad nefreq awal-ik, Baba Ṛebbi. Nessaram, Baba Ṛebbi, ad ɣ-tbarkeḍ, Baba Ṛebbi, ad ɣ-tsedduḍ s Ṛṛuḥ-ik iqedsen, ad tessebɛed fell-aɣ, Baba Ṛebbi, ayen akk yessalin, a Ṛebbi, di ccan-ik, di tudert-nneɣ, s isem n Mmi-k ɛzizen Ssid Ɛisa Lmasiḥ. a Ṛebbi nessaram a Ṛebbi ad teswejdeḍ ulawen-nneɣ ad teswejdeḍ ixemmimen-nneɣ a Ṛebbi ɛezzan u ad teswejdeḍ a Ṛebbi ulawen n yal yiwen ad s-islen a Ṛebbi i wawal-ik ara d-nefreq akka nessaram ad yili d lbaraka i nekkni d lbaraka i yal yiwen ad s-islen a Ṛebbi agwan s isem n mmi-k ɛezzan Sidi Ɛisa Lmasiḥ amin amin Ihi ma tebɣiḍ a gma-tneɣ ilaq ḥad nɣer adlis umi qqaren Iṛumaniyen, ixef wis tnac, tiseddarin tis xemseṭṭac alamma d sebeɛṭac, neɣ Romains chapitre douze versets quinze à dix-sept.
Ferḥet d wid ifeṛḥen, ttrut d wid yettrun. Ur xeddmet ara lxilaf wemgarawen, ur ssimɣuret ara iman-nwen, meɛna ddut s wannuz. Ur ḥettbet ara iman-nwen d wid yessnen. Ur ttarat ara ttaṛ seg wid i ken-iḍuṛṛen, nadit ɣef wayen yelhan zdat n yemdanen meṛṛa.
Ihi ilaq-iyi ad lḥuɣ s tikli iqedsen, acku neɣ axaṭer netta d amqeddes. Tiseddaṛin-agi qqarent-aɣ-d, Ili-ken yal ass di lfeṛḥ, Yiwen deg-wen ur ittarra ccer s ccer. Meɛna ḥemdet Ṛebbi di yal taɣawsa. Yasuɛ Lmasiḥ ittmuddu-yaɣ aṭas n lewṣayat amek ara neddu. Ihi di yal taswiɛt ilaq-aɣ ad neddu u ad nefk asteqsi-agi, Limer neɣ lukan d Yasuɛ Lmasiḥ i yellan di tegnit am tagi? Ilaq-iyi ad dduɣ di tezdeg, axaṭer Yasuɛ Lmasiḥ d amqeddes. Amek i ilaq ad neddu di tudert-nneɣ n yal ass? Yeɛni ma nefka-t-id d asteqsi, ama di lxedma-nneɣ, ama di twacult-nneɣ, ar tigra, itsitira. Acuɣer nettwali yal ass din din neɣ s lemɣawla tiɣawsiwin n diri? Ayen yexdem wayeḍ, Deg umedya, imeddukal-nneɣ n lxedma i ixeddmen tiɣawsiwin ur ɣ-yettaɛǧaben ara, ar daxel-nneɣ iqerḥ-aɣ lḥal, ur nezmir ad nili di lferḥ, ur nezmir ad neḥmed Rebbi. Ɣer ɣur-neɣ Isehel-aɣ ad nwali ugur-agi, yeɛni ad nwali lpṛublem-agi, wala tiɣawsiwin yelhan. Yeɛni gma-tneɣ a Rabaḥ, ɣur-neɣ nekkni isehel-aɣ ad nwali kan ayen uguren kan, ur nettwali ara tiɣawsiwin yelhan. Awal Iqedsen yeqqar-d, Yal tiɣawsiwin teddunt ɣer wayen yelhan i widak iḥemmlen Bab Igenwan. Meɛna nettwali tagnit-agi ur telhi ara Uleḥmadi n Ṛebbi di tegnit-agi d ayen imeqten aṭas, yeɛni d ayen iweɛṛen aṭas. Ayɣer i nteddu s tikli-agi? Nteddu s tikli-agi axaṭer allen-nneɣ ldint. Ldint wallen-nneɣ seg wasmi akken Adem d Ḥewwa ččan si ttejṛa-nni n tmussni n wayen yelhan d wayen n diri. Awal n Ṛebbi yenna-d. Ili-ken d imqedsen, akken lliɣ nekk d amqeddes. Lmeɛna-ines, Ddut akken iteddu u ttxemmimet akken ittxemmim. Ur teẓrim ara belli tafekka-nwen d afakan n Ṛṛuḥ Iqedsen u tafekka-nwen ur telli ara d ayla-nwen? Yeɛni nezmer ad nefk daɣen d asteqsi akka? Yella wacu tebɣiḍ ad d-tiniḍ a gma-t neɣ Rabaḥ? Amin a gma-t a Yusef. Bɣiɣ kan ad kemmleɣ deg wawal-ik, ad d-ɣreɣ kra n tseddarin deg wawal n Sidi Ṛebbi d Ɛahd Aqdim d laṣel n ddunit, ixef wis tlata taseddart tis xemsa, Genèse chapitre 3 verset 5.

Adam d Ḥwa yecceḍ, allen-nsent ldint. Ma d wat iseḍran kan qant allen-nsent, cciṭan yenna-yas ad ldint wallen-nwen. Yeɛni zik ur ferzen ara, zik ferzen s wallen n Sidi Ṛebbi. Tura mi ur ḍuɛan ara Sidi Ṛebbi, ddin ara di lewṣaya n Sidi Ṛebbi, ččan di lfakya-nni, ddnub yekcem-d ar ɣur-sen. Allen-nsen ldint, ttwalin s tecciḥt-nsen. Ɣef waya kan, di tmezgida mazal nteddu, xas akken d imasiḥiyen, nteddu s tecriḥt-nneɣ daɣen nettwali, nettwali axeclaw-nni yellan di tiṭ n watmaten-nneɣ, ur nettwali ara tagejdit-nni yellan deg wallen-nneɣ. Axaṭer ldint wallen-nneɣ nettwali bih bih akken i d-tenniḍ akken din din nettwali ayen n diri-n deg gma Nikat. Ur ttwaliɣ ara din din ayen yelhan di tudert-is. Ttwaliɣ kan ayen n diri. Afay akka ldint wallen-nneɣ nettwali ayen n diri deg wayeḍnin. Ur nettwali ara ayen n diri deg-neɣ. Anect akka mi ldint wallen-nneɣ Ikcem-aɣ zzux. Adem d Ḥwa ikcem-iten zzux, ikcem-iten zzux. Ttwalin kan belli nitni ay axir n wiḍ-nni. Ikcem-aneɣ zzux, nettwali, ttwaliɣ iman-iw xir n gma-nni kat. Axaṭer gma-nni di tiṭ-is tella tgejdit, di tiṭ-iw d axcilaw kan, d amecṭuḥ. Meɛna awal Sidi Ṛebbi yeqqar-ak kkes tigejdit-nni yellan deg deg wallen-ik i wakken ad tettwaliḍ ixeclawen-nni yellan deg wallen n gma-k. Axaṭer nteddu s tecciḥt-nneɣ, nteddu s zzux, ikcem-aɣ-d zzux. Beɛɛed ɣef wannuz, meɛna awal Sidi Ṛebbi-inek anzet, meɛna ddu s wannuz, Ur ḥettbet ara iman-nwen d wid yessnen. Axaṭer tamussni daɣen ternu-aneɣ tessimɣur-aneɣ di zzux. Ma yella nḥesseb iman-nneɣ nessen, nessen ma nesɛa yeɛni leqraya taɛlayant, neɣ xas ma d awal Sidi Ṛebbi daɣen, nerra iman-nneɣ ad nini nessen kullec. Ula ma nerr iman-nneɣ nessen kullec, dinna ad aɣ-naɣ yekcem zzux, ad neḥseb iman-nneɣ kter meqqwrit ɣef watmaten. Amin a gma Yusef, nessaram di Sidi Rebbi a aɣ-iɛawen, a ɣ-yefk annuz, ad nwali kan tilḥi-nneɣ di tmezgida, ad nwali atmaten-nneɣ, ad nwali atmaten-nneɣ meqqwrit fell-aneɣ. Amin.
Ihi, win izedɣen deg-neɣ d Ṛṛuḥ Iqedsen n Ṛebbi i yeččuṛen d kullci. Mi ara neqbel Yasuɛ Lmasiḥ di tudert-nneɣ, d imqedsen i nella axaṭer Ṛṛuḥ Iqedsen yezdeɣ deg-neɣ, d netta i ɣ-ittɛawanen i wakken ad nidir leqdasa, yeɛni la sainteté. Nekkni d icmuxen neɣ d ibuqalen n Ṛṛuḥ Iqedsen yezdeɣ u yeččur icmuxen-agi. Ad nkemmel a gma-tneɣ Rebḥa ad nɣer adlis wis sin n Ikurantiyen, ixef wis rebɛa, taseddart tis sebɛa, neɣ De Corinthiens, chapitre iv, verset sept. Amin.
Nekkni yettawin deg yiman-nneɣ agerruj-agi, necba ticmuxin n wakal. Iwakken tazmert-agi tameqqrant ad tban-d belli tusa-d sɣur Sidi Rebbi, mačči sɣur-neɣ.
Nekni d icmuxen n wakal u daxel-nneɣ tella tnezmart d tameqqrant, yeɛni une grande puissance. Ittuɣaḍ lḥal imi ur nettmuddu ara azal i wayen nekseb s zdaxel-nneɣ, meɛna nettarra lettkal deg wayen i nettḥussu. Nettnadi tifrat, yeɛni une solution, deg ucmux-nni n wakal. Nettnadi deg berra n ucmux-nni, meɛna ilaq-aɣ ad nmuqel ayen yellan daxel n ucmux-nni. Teẓram ayɣer nettnadi tifrat deg ucmux-agi? Axaṭer d lqella n tmusni, axaṭer numen belli tifrat ad tt-naf di tmusni-nneɣ, di lǧehd-nneɣ, di tezmert-nneɣ. Ad nkemmel ihi a gma ad nɣer abḥed i leqraya n Wawal Iqedsen, ad nɣer adlis amezwaru n Ikurantiyen, ixef wis setta, tiseddarin tis tseɛṭac alamma d ɛecrin, neɣ Un Corinthien, chapitre six, versets dix-neuf à vingt.
Amin. Ur teẓrim ara daɣen belli Ṛṛuḥ Iqedsen izdeɣ di llebsa-nwen? Rruḥ-nni i wen-yettunefken sɣur Sidi Ṛebbi? Ur teẓrim ara belli ur tettarasem ara deg yiman-nwen? Axaṭer yella win i ken-d-yefdan s wazal d ameqqran, ɣlayen, ɛuzzet ihi Sidi Ṛebbi di lǧessat-nwen. Amin. Amin.
Bulus yenna-yas, Ur teẓrim ara belli tafekka-nwen d afakan n Ṛṛuḥ Iqedsen? D acu i yebɣa ad d-yini Bulus deg udlis-agi n Ikurintiyen di tseddart-agi? Yebɣa ad ɛelmen belli nitni d ifukan n Rruḥ Iqedsen, yeɛni c'est le temple du Saint-Esprit. Ay atmaten, ɣurwat Ad tettum belli Rruḥ Iqedsen deg-neɣ i yella. Ṛebbi yezdeɣ deg-neɣ. Ur nelli ara d ddin, maca, neɣ meɛna, d axxam n Rruḥ Iqedsen. Ilaq-aɣ ad nelmed ad neḥkem s tmuɣli n Ṛebbi, deg wayen iẓerr Ṛebbi. Ilaq-aɣ ad nelmed ad neḥkem ɣef leḥsab n wawal n Ṛebbi. Akka Yasuɛ i iḥekkem. Awal iqedsen yenna-d. Ad nẓer d acu d-yenna gma-tneɣ Rrebḥ wawal iqedsen, ad t-id-nɣer deg udlis n Icaɛya, ixef wis ḥdac, tiseddarin tis tlata alamma d rebɛa, neɣ Isaïe chapitre onze versets trois à quatre. Ad t-ittawi di ṭṭaɛa n Umeɣlal, ur iḥekkem ara s wudmawen, ur tt-igezzem ara di rray ɣef lsas n wayen i isell, Ad d-isebgen lḥeq n igellilen, ur iṭellim ara imeɣban n ddunit, awal-is d aɛekkaz swayes ara yewwet ddunit, ad isuḍ deg wemcum ad t-ineɣ.
Amin.
Ihi, taseddart teqqar-d belli Lmasiḥ ur iḥekkem ara ɣef leḥsab n tmuɣli n wallen neɣ ɣef leḥsab n turdiwin n yemdanen, yeɛni les opinions des hommes. Nekkni daɣen ad nelmed ad neḥkem mačči seg wayen nettwali, meɛna ad neḥkem ɣef leḥsab n tmuɣli n Rebbi. Ma zemar a gma Tenɛrif ad d-nefk amedya neɣ un exemple, tafrant n ugellid, yeɛni l'élection d'un roi. Amek i ilaq ad d-nefren agellid? Ad nwali agmat neɣ rrbeḥ amek i ilaq ad nefren agellid, ad t-nwali deg udlis amezwaru umi qqaren Camwil, ixef wis seṭṭac, tiseddarin tis setta alamma d telṭac, neɣ un Samuel, chapitre seize, versets six à treize. Mi d-wwḍen, Camwil iwala Ilyab, dɣa yenna, Mebla ccek, Lmasiḥ n Umeɣlal atan sdat-s. Ameɣlal yenna-d i Camwil, Ur ttmuqul ara ɣer ṣṣifa-s neɣ ɣer lqedd-is ɛlayen, axaṭer ugiɣ-t. Ameɣlal ur ittwali ara ayen yettwali umdan. Amdan ittmuqul ayen yetteɛǧaben i wallen, lameɛna Ameɣlal ittmuqul ul. Icay yessawel i Abinadab Dɣa isɛedda-t-id zdat n Camwil. Camwil inna, Wagi daɣen, Ameɣlal ur t-ixtar ara. Iccay isɛedda-d Cama. Dɣa Camwil inna, Wagi daɣen, Ameɣlal ur t-ixtar ara. Iccay isɛedda-d sebɛa n warraw-is zdat n Camwil. Camwil inna i Iccay, Ameɣlal ur ixtar ara wigi. Camwil yenna i Yicay, D ayagi i tesɛiḍ n warrac? Yerra-yas, Mazal amecṭuḥ, atan ikess lmal. Camwil yenna i Yicay, Ceggeɛ a t-id-awin, axaṭer ur nettɣimi ara alamma yewweḍ-d ɣer dagi. Yicay iceggeɛ dɣa wwin-t-id. D azubaɣ, yesɛa allen lhant yerna yecbeḥ. Ameɣlal yenna-d i Camwil, Kker dhen-it, axaṭer d netta. Iddem-d Camwil iccunen-nni n zzit, dɣa idhen-it gar watmaten-is. Ṛṛuḥ n Umeɣlal yers-d ɣef Dawed. Seg wass-nni d asawen, imiren Camwil yekker, yuɣal ɣer Rama. Amin. Ihi Nnbi Camuil, yeɛni Samuel, ilaq-as ad d-yefren agellid i wat Isṛayil. Ṛebbi yenna-yas, Agellid-agi ara d-tferneḍ, ad yili d yiwen gar tarwa n Icay, neɣ Iẓay. Camuil yewweḍ ɣer Bit-Lḥam, ɣer wexxam n Icay. Mi akken i d-kecmen warraw-is s axxam, Nnbi Camwil iwala amenzu gar-asen i yellan d yiwen n wergaz yeṭṭuqten, iǧehden, yesɛa lqedd, yerẓen di leɛqel, yettemcabi am wakken d yiwen yettuheggan i ṭṭrad, yeɛni lgirra. D acu i d-yenna Camwil? Yenna-d, Wagini d agellid n uzekka. Nettwali am Camuil, axaṭer allen-nneɣ ldint. Nḥekkem ɣef leḥsab n wayen ttwalint wallen-nneɣ. Meɛna, amek i yettwali Ṛebbi? Tamuɣli n Ṛebbi temgarad neɣ temxalaf ɣef tmuɣli-nneɣ. Ma yella tamuɣli-nneɣ temgarad neɣ temxalaf ɣef tmuɣli n Ṛebbi, axaṭer allen-nneɣ ldint aṭas. Nɣelleḍ mi ara nesmuqul ɣef tmuɣli-nneɣ, ɣur-neɣ azref, yeɛni ɣur-neɣ lḥeqq, le droit. Ɣef leḥsab n tmussni-nneɣ, nesɛa dima azref, allen-nneɣ ldint aṭas. Ilaq-aɣ ad nelmed ad nidir awal iqedsen. Tebɣam ad twalim amek Ṛebbi i yebɣa ad nidir? Ilaq ara ad nidir ɣef leḥsab n wayen ttwalint wallen neɣ i nettḥussu. Ilaq-aɣ ad nelmed ad nidir awal iqedsen. Yella wacu tebɣiḍ ad d-tiniḍ, ad d-ternuḍ deg wawal-agi a gma-tneɣ Rabaḥ? Amin a gma-tneɣ Yusef, akken i d-tenniḍ akken, Mi d-yextar Sidi Ṛebbi Dawed, Sidi Ṛebbi ur imuqel ara ɣer lqedd-is, ur imuqel ara ɣer llebsa-s, meɛna yenna-yas i Camuil, D wayi i d-xtareɣ, axaṭer ẓriɣ ddunit. Taqsiṭ-agi tesmektay-d yiwet n tikkelt. Yiwet n weltma yakni kat, twet-d iwet-d waḍu, wten-d waman, axxam-nnes akk ihudd-d, yerreẓ. Kkren watmaten n tmezgida, ruḥen ruḥen deg waṭas yid-sen. Nnan-as ad tt-nɛawen iwakken ad as-d-naɣ

Taǧart-nni tenna-yas, Anwa wakina, amecṭuḥ akina, ur yesɛi lqedd, ur yecbiḥ. Ttwalat, yeɛni ɣer ɣur-s nettat ma yili yiwen d ameksa n tmezgida, ilaq ad yesɛu lqedd, wa ilaq ad ilaq ad yecbiḥ. Taki d tamuɣli n umdan. Meɛna Sidi Ṛebbi mi ara d-yextar yiwen, yextar-it-id ɣef lḥesab n wul-is.

U ttafent-d yal ass tisbiwin. Aṭas i yeqqaren, d awezɣi neɣ d lmuḥal a nidir ɣef leḥsab n Wawal Iqedsen. Yemqet aṭas ubrid-agi, yeɛni yewɛer aṭas ubrid-agi. Meɛna yeshel i umeksa n tmezgida, axaṭer netta yesɛedday aṭas n lweqt akked watmaten. Di tallit neɣ di l'époque, I tallit n udlis n tira iqedsen, yeshel ad tidireḍ awal n Rebbi. Nettaf-d yal tikelt afakur, yeɛni un argument. Meɛna teẓram, tella yiwet n tɣawsa. Amdan ur yessinen ara Lmasiḥ, ɣer ɣur-s tudert umasiḥi d lehbala neɣ d tidderwect. Meɛna amdan ay ibeddlen tikli n ṭṭmeɛ n tecriḥt-is U ad iɛiwel neɣ ad iqsed ad yidir awal iqedsen, amdan-agi yettusemma yettusellek. Ad nkemmel agmat-nneɣ rrbeḥ ad nɣer adlis amezwaru n Ikurantiyen, ixef amezwaru, tiseddarin tis tmenṭac alamma d tseɛṭac, neɣ Un Corinthien chapitre un verset dix-huit à dix-neuf. D tidet, abeccer n lmut n Lmasiḥ ɣef umidag d tiderwect. wid iḍaɛen. Meɛna, ɣur-neɣ nekkni yellan deg ubrid n leslak d tazmert n Ṛebbi. Atan win i d-nnant tira iqedsen, Ad snegreɣ tamussni n yimussnawen, ad rreɣ d ulac lefhama n wid ifehmen. Amin.
Wid ibeddlen tikli n ṭṭmeɛ n tecriḥt-nsen, widak d wid ibeddlen Udaɣen ur ttwalin ara ɣef leḥsab n wallen-nsen. Imdanen teddun di ṭṭmeɛ n tecriḥt-nsen. Ɣer ɣur-sen tudert n umasiḥi d lehbala neɣ d tiderwect. Ur zmiren ara ad idiren tudert-nneɣ. Maca neɣ meɛna ɣer ɣur-neɣ nekkni imasiḥiyen d tanezmart, yeɛni c'est une puissance. D tanezmart n Ṛebbi ara ɣ-iɛiwnen akken a nidir awal-is. Yeɛni nekkni d afakan n Ṛṛuḥ Iqedsen, ma nezmer ad d-nefk d asteqsi, nessaram d akken Ṛebbi ad yili d amɛiwen-nneɣ. Nekkni ur nelli ara d ddin, Ṛebbi yezdeɣ deg-neɣ. Nekkni d afakan-is. Atan ihi a gma Ten Rrbeḥ newweḍ-d ɣer taggara n wawal-agi i d-newwi ass-agi, awal-agi i d-newwi ɣef tmezgida. Tura ma yella yella wacu tebɣiḍ ad d-ternuḍ deg wawal-agi, awal atan ar ɣur-k.
Aman, a gma Ten Yusef, akken i d-yenna wawal n Sidi Ṛebbi, inek ayen i d-yusan d tecriḥt. D tecriḥt. Ayen i d-yusan n ṛṛuḥ. seg ṛṛuḥ n ṛṛuḥ nessaram di Sidi Ṛebbi ad neddu s ṛṛuḥ s ṛṛuḥ iqedsen i izedɣen tudert-nneɣ axaṭer tura nekkni yellan d afakan n ṛṛuḥ iqedsen Sidi Ṛebbi yezdeɣ s tezmert-is di tudert-nneɣ akken i d-tefkiḍ lemtel-nni n Dawed Sidi Ṛebbi ma d-yextar Agellid ur ismuqul la ɣer lqedd-is, ur ismuqul mi ara yesɛa idrimen, neɣ yesɛa zzin, yesɛa ṣṣifa, meɛna yesmuqul ɣer wul-is. Nessaram di Sidi Ṛebbi ad ɣ-yeldi allen ula d nekni, i wakken ad nettwali, ad nwali s wallen-is. Daɣen, ma tecfiḍ i teqsiḍt-nni n Ilizi, Euh, Ilicaɛ, mi akken i yella deg uqeddac-is, aɛdaw n Ilicaɛ izin-as-d i Taram, meqqren Lisirya, aqeddac-nni iwala, mi iwala wid akken i s-d-izzin akken, yuggad. Yuzzel-d ɣer, ɣer, ɣer ssid-nnes, Yenna-yas, Muqel kan a Sidi, amek ara nexdem? Ilizi yeẓẓul ɣer Sidi Ṛebbi, yenna-yas, A Sidi Ṛebbi, fetteḥ-as allen i uqeddac-agi-inu. Sidi Ṛebbi yefteḥ-as allen-is i uqeddac-nni iwala. Iwala acḥal i sen-d-izzin n yemdanen, aṭas iɛawdiwen, lɛesker si keṛṛus-nsen iwala belli ayen yellan yid-sen ktar n wayen yellan akkenni deg uɛdawen-nsen axaṭer ma yella nettkel ɣef iman-nneɣ dayem i lebda ad nettwali ayen i aɣ-d-iqeblen i imeqqren. Meɛna ma yella numen belli nesɛa liman di Sidi Rebbi, nettkel ɣef Sidi Rebbi, i lebda ad nettwali ayen akken i aɣ-d-iqeblen mecṭuḥ ɣef ayen yellan yid-neɣ. Kif akken s-teḍra i Dawed daɣen. Dawed, Dawed mi iqubel agɛmir-nni n Gulyat, Widak i t-Izrayil, widak i d-izzin akken dinna, widak illan eh, deg umkan-nni, ugaden akk ad qablen argaz-agi eh, d ageɛmir, axaṭer walant s wallen-nsen. Eh, mi t-walan, mi t-wat Izrayil, mi walan ageɛmir-nni, walant s wallen-nsen tecriḥt, ugadent, axaṭer d yiwen d ageɛmir, d ageɛmir meqqren. Meɛna Dawed iwalat s wallen n Sidi Ṛebbi. Xas akken Dawed yella d amecṭuḥ, di lqedd, meɛna iruḥ iqubel-it, ɣer xaṭer yettkel ɣef Sidi Ṛebbi. Ur imuqel ara lǧessas n umdan-agi n Gulyat, meɛna iwala kan belli Sidi Ṛebbi yid-s i yella. Ula d nekkni nessaram di Sidi Ṛebbi ad yefteḥ allen i wakken ad nesɛu liman belli Sidi Ṛebbi yid-neɣ i nella. Ayen aɣ d-ittqabalen, iɛewwiqen aɣ d-ittqabalen, Sidi Ṛebbi yezmer-asen. Amin a gma-tneɣ Yusef. Nessaram di Sidi Ṛebbi i wakken ad aɣ-iɛawen. wakken akken d akken daɣen ma yella nesɛa sidi rebbi yefka-ɣ-d ṛṛeḥma-nes hat nwala lexṣaṣ deg yiwen n watmaten-nneɣ di tmezgida mačči i wakken nmuqel kan wa nheddeṛ ɣef lexṣaṣat-nnes meɛna iwala-aneɣ-t-id sidi rebbi iwala-aneɣ-d lexṣaṣat-is i wakken ad nẓal fell-as ma nẓul fell-as Neẓra Sidi Ṛebbi ad t-ibeddel. Amin gma Tra Yusef, ilaq ur nɣettṣeb ara ad nḥekkem s wallen-nneɣ n tecriḥt, meɛna ad nḥekkem s wallen n Sidi Ṛebbi, ɣef leḥsab n wayen i d-yuran deg Lektab Iqedsen. Amin gma Tra Yusef. Tanemmirt a gma-tneɣ Rebḥa ɣef wawal-agi i d-terniḍ akka. D tidet akka d-tenniḍ akka, nessaram di Ṛebbi iwakken a ɣ-d-ifk tazmert

Akken i Ṛebbi i tenmir tameqqrant, axaṭer d kečč i d baba-tneɣ, d kečč i d Ṛebbi-nneɣ. Nekni d taxliqt-ik, a Ṛebbi ɛzizen. A Ṛebbi akken talmirt-ik tameqqrant, ɣef wakk a Ṛebbi i d-ifeqq akka gma-tneɣ Yusef asaki. Nessaram a Ṛebbi ad tɛawneḍ i wakken a Ṛebbi tamuɣli-nneɣ ad tili d tamuɣli-nnek a Baba-tneɣ agelwan. Nebɣa a Ṛebbi ad neddu s wallen-ik, s wallen n Ṛṛuḥ iqedsen a Ṛebbi ɛzizen, akken ad nebɛed a Ṛebbi s tmuɣli i d-ittasen a Ṛebbi s tecriḥt ɣer Baɛzen. A Ṛebbi ak-nniɣ tanemmirt tameqqrant axaṭer d keččini i ɣ-yessijhiden, d keččini a Ṛebbi i izedɣen tudert-nneɣ s Ṛṛuḥ-ik iqedsen, d keččini a Ṛebbi i aɣ-d-ifken tazmert a Ṛebbi iwakken ad neddu di lebɣi-nnek a Ṛebbi yal ass a Bat n Agenwan s yisem n Mmi-k Ɛezzen Sina Ɛessen Masiḥ. Amin.